Ɛnnɛ nso yɛ da foforo bi a Ɔhene Yesu Kristo wasiesie de ato hɔnom ama yɛn. Ɛnnɛ yɛ ɔdom berɛ.
Ɛnnɛ yɛ ɔdom ne nkwagyeɛ da no bi. Enti baabi biara a wɔ bia mɛsrɛ wo na wɔtwea bɛn w'afidie no na yɛnua bere ɛfiri sɛ ɛberɛ bi aso sɛ yɛka nokorɛ kyerɛ Nyankopɔn mma ahobrɛaseɛ kwan so na yɛka asɛm a yɛka nokorɛ no ɛnyɛ ahomasoɔ mu na ɛbɔ wo so deɛ na abɔ wo Ɛfiri sɛ yɛba ha a, ɛsɛ sɛ yɛtumi ka nokorɛ kyerɛ wiase man, na wiase nyina hunu adanse pa a yɛdi fa yɛ Hene ne Abankɛseɛ Jesus Christ no ho, na ne wiase nyina nsakyera yɛ adwen, na Onyankopɔn soma a wɔsoma ne dɔba Jesus Christ ma no baeɛ ne wuo no ama yɛ kwa na ayɛ mfasodeɛ kɛseɛ bi ama yɛn. Ɔman no nyina nka Amen. Amen.
Ɛɛ.
Ɛnnɛ yɛbɛkasa afa abrabɔ kronkron ho. Yes.
Abrabɔ kronkron. Solo, abrabɔ no bi wɔ no bɛyɛ tae o. Ɛbɔ papapapapapapa. Me nua baa Mercy, wɔ di Paul, wo ne wo wura, mekyia mo. Awurade asomdwie nka mo. Ɛnnɛ owura bi nso, ɔnso ayɛ nsuo fufuo, ɔbaa me nkyɛn, me werɛ fi din kakra. Ɔno nso ɔsɛ ɔti asɛm yi no, ɔbɛkɔ nokware gyidi asɔre yi bi. Awurade nhyira wo. Amen.
Sɛ ne yɛ pɛ o, Solo. Sɛ nnipa tie Nyame asɛm no a, ɔbɛsakyera n'adwene afiri kwan bi a wɔnam so a ɛnyɛ ho, na wɔde ne ho ba bɛdɔm Owura Jesus Christ. Ɔsɔfoɔ Thomas Koforidua mekyea wo akyia Nana Koforidua hene yes Nyame nhyira mo paa Amen abrabɔ kronkron ɛno na yɛde kɔ Nyame nkyɛn ɛno na ɛbɛtumi de wakɔ akɔ pie Onyankopɔn anim abrabɔ ne bi wɔ no mɛbɔn Kankankankankankankan! Ebi nyɛ. Mfa nnipa nkɔ nkwagyeɛ mu. Mfa nnipa nkɔ nkwagyeɛ mu, deɛ wobɛkɔ ɔsɛeɛ mu. Nti deɛ ɛyɛ kronkron no, ɛ, abusuafoɔ a mowɔ France, Amerika, moretie yɛn nyinaa, Onyankopɔn nhyira mo. Amen. Abrabɔ kronkron, me nea ɛdikan asɛm bi wɔ Hebrews chapter 12 verse 12 to 17. Hebrews chapter 12 verse 12 to 17. Abrabɔ a ɛsɛ fata onipa nnɛsɛɛ no te sɛ mene wo a ɛsɛ sɛ yɛbɔ, na Onyankopɔn amma yɛammɔ, ɛno nti na nnɛ yɛwɔ ha. Afei yɛhyɛ aseɛ no, yɛde rekɔ na wieɛ ano no o, sɛ last Monday of the month July 2020 ɛne nnɛ yɛnhyia saa da wei bio, yɛnhyia saa ɛda wei 20. The last Monday of July twenty twenty date yɛda so na mesɛ na yɛ twenty six anaa mɛbɔ a na yɛ twenty seven twenty seven yɛnhyia ne biam koraa deɛ wobɛhyia na ɛni firi yi a ɛti sɛ yɛama abrabɔ ɛsɛ fata a yɛwu baa no no Ne nwi ɛnɛ nipa nam a wɔyɛ deɛ wɔpɛ a nipa kasa tie ne nua wɔnwene hɔ ɔkasa tie ne wia no afei ɔkɔ pakyɛw ba n'ani da hɔ paa abrabɔ kronkron what does the bible says Hebrews chapter twelve verse twelve. Bible se sɛ ɔhene.
Enti momma Ɛ nsa. solo ɛnɛ mekyia me tikyani baako yɛfrɛ no Mister Festus the best ICT teacher ah mekyia wo paa nyame nhyira wo wɔti wɔse ne mankyea no a

Hebrews chapter twelve verse twelve. Wɔsi sɛn?
Enti momma nsa a emu agoɔ ɛne nkotodwe a hodwo no ɛnɛ Onyankopɔn si yɛma nsa a emu agoɔ ɛne nkotodwe a hodwo no nkotodwe a hodwo no emu nyɛ din biem. Emu nyɛ din biem. Abrabɔ papa wo ba a ɛma wo nkotodwe a emu ago no mu yɛ den. Sɛ woma abrabɔ foo ɛtena wo so a, wo nsa mu go na wo nkotodwe mu nso yɛ dɛn? Ago. Enti Onyankopɔn ka kyerɛ yɛ sɛ. Yɛma ɛnsɛ ne nkotodwe a emu ago no emu nsan nyɛ di biom. Enti woahwe ase a, sɔre.
Sɛ woahwe ase a, san sɔre. Ɔman no nyina nka amen. Because Onyankopɔn pɛ nnipa a wɔayɛ den na wɔbɔ abrabɔ a ɛsɛ na ɛfata. Ewiase no deɛ da hɔnom ne n'akɔnnɔ, na obi biara a wanhwɛ wo ho so yie no, Akɔnnɔ bɛtɔ wo, na wobɛbɔ abrabɔ tantan. Ba wo a wopɛ Onyankopɔn nti yɛ kwane deɛ, wobɛbɔ abrabɔ a ɛsɛ fata na wo kotodwe no mu bɛyɛ den. Deɛ ɔbɔ abrabɔ tantan na ne kotodwe mu yɛ dɛn? Ɛhodwo. Kɔ so a, ɔhene. Hebrews twelve thirteen.
Wɔ sɛn? Na monsiesie ɔkwan tenenee mma mo anan. Awurade se yɛnsiesie akwan tenenee mma yɛn anan. Na deɛ ɔtɔ apɔkye no antere ho.
Na obi a ɔtɔ apɔkye no wante ne ho kɔ so a, na mmom. Asaneyadeɛ. Asaneyadeɛ. Enti sɛ yɛbɔ abrabɔ a ɛsɛ na ɛfata a, Onyankopɔn yɛ ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ sɛ ɔhaw ne amaneɛ biara a obi biara bɛkɔ mu no, ɔbɛsa wo yadeɛ. Wei nyɛ anigyesɛm? Ɛyɛ anigyesɛm. Yɛnkɔ a Ɔhene. Monni mo ne nnipa nyinaa ntam asomdwoeɛ. Enti Onyankopɔn se yɛnni yɛne nnipa nyinaa ntam. Asomdwoeɛ. Ɛne ahoteɛ a obi kwati a. Ɛne ahoteɛ a sɛ obi kwati a. Ɔnhunu Awurade n'akyi.
Ɔnhunu Onyankopɔn akyi no, enti te wo ho. Te wo ho oo, Tom. Te wo ho. Te wo ho. Wo na wonim deɛ woreyɛ a ɛnsɛ na ɛmfata mma wo nipadua. Na wobɛhyia Okristoni ne wɔn usuo yi sɛ wow, asɔfoɔ no bi usu, na mmaa no bi usu, na mmarima no bi nso usu. Awurade mpɛ. Enti yɛn yere ne yɛn abankɛseɛ na ɛne Nyankopɔn ne sɛ yɛnte yɛn ho, na ɛfii wɔ yi yɛn ho no no, ɛba saa a yɛntimi hu Awurade. Ɛkɔ aba saa yɛntimi hu Onyankopɔn ne n'animuonyam. Enti ɔse yɛmma abrabɔ kronkron mfa nte yɛn ho. Kɔ a. Hebrews 12:15.
Wɔse sɛn? Na monhwɛ yie na obiara amfiri Nyankopɔn adom no ho anka afiri. Obi biara nhwɛ yie Na obiara mfiri Onyankopɔn adom no ho anyera anka akyi. Anka akyi. Hɛ! Adom wei, deɛ wode bɛfiri ho no ne sɛ wobɛyɛ ade tantan. Wobɛburuburu nnua. Wobɛtumi asese wo kunu kwasea. Wobɛto wo yere ho. Wobɛtwa loto. Wobɛto my bet. Wobɛhyɛ ntaare tantan. Wobɛnom nsaden. Wobɛkɔ abosom soɔ. Ɛyɛ abrabɔ tantan. Sɛ woyɛ saa nnoɔma no bi deɛ a, woyɛ Okristoni ɛneɛ woaka akyi. Woafiri adom no ho.
Woatwe aseɛ afiri adom no ho. Enti yɛn ne ne abankɛseɛ no kasa kyerɛ yɛn sɛ. Monhwɛ yie na obiara amfiri Nyankopɔn adom no ho anka akyi. Na Onyankopɔn, wɔdom yɛn paw na wasoma ne dɔ ba Jesus Christ amana aba asase so abɛwu agye yɛn nkwa. Wei ne adom no. Ɛmfiri adom no ho nte awe ɛnte nhwe ɛnka akyi. Na deɛn? Na ɔnwono hini bi amfiri anyɛ wɔn adeɛ. Hwɛ yie ara na ɔnwono, ɔnwono hini bi. Amfiri anyɛ ɔhaw biara. Amfiri ammɛyɛ ɔhaw biara wɔ obi biara wo nipadua mu. Na amfa nkekaeɛ ammɛkeka nnipa bebree. Amfa nkekaeɛ nkekaeɛ ammɛyɛ dɛn? Ammɛkeka nnipa bebree. Ammɛkeka nnipa bebree. Bɛhwɛ wo nko ara wo bɔne a wobɛyɛ no, ɛbɛtumi de bɔne bebree ba asase wei sei so. Wo nko ara, sɛ woante wo ho a, Akwa yɛ tran akwa sɛ yare bɔne yi a aba yi obi nya bi na ɔsɛ ka na ne bi nso ayɛ dɛn ayew nti deɛ ɔno nso de ne nsa bɛka saa nipa no na ɔnso bi ayɛ no na ɛtran ne kɔ Sin is progressive. saa nti bɔne a wɔ bɛyɛ no Ɛtra to. ɛbɛ nyini na atoa so na akɔ wo nua a ɔgyina wɔ nkyɛn hɔ Ɛtrɛ. na ɔno nso so ayɛ na ɔnso de akɔ yi wɔ bi na ɔnso ayɛ na ɔde akɔ yi wɔ bi nti atoatoa so saa yɛ tran. Enti sɛ yɛantumi antwa so a, onipa baakofoɔ bɔne a wɔbɛyɛ no, ɛbɛtumi a cover nnipa bɛyɛ thousands. Nti ɛhia adwensakyera. Ɛsɛ sɛ yɛyɛ deɛ Awurade pɛ. Na woyɛ tenenee nso a, saa na ɛno nso yɛ dɛ ɛteɛ. Anaante saa? Tenenee nso so ɛtrɛ.
Nnipa bebree hwɛ wo so. Ɛsakyera wɔn adwene. Enti Onyankopɔn sɛ mpa a yɛreka yi no, Ɛbɛsakyer nyimpa bi, nna efir ha kɔ so na obi so bɛtsena ha abɛkã nwamansa, bɛyɛ mmuasɛm a ɛno so bɛkye obi. Dane bi adwen.
Dane bi adwene. Obetumi kɔbɔ adwaman. Saa. Na ɔbaa no anyen, na wasan akɔ akɔyi nyinsɛn afi. Wɔsan kɔyi nyinsɛn agu.
Dɔkta a wɔsɛ nka ɔgye nnipa nkwa. Na ɔno nso aboa no ayi agu. Ɔno nso aboa ayi agu. Enti wɔn sɛ adwaman baako a na obi bɔeɛ no. Atere. Wɔbaa no ankasa ayi agu. Dɔkta bi na boaa no. Ɛnna nea ɔyɛɛ aduro no bae sɛ ɔsɛ ɔfa yi gu no. Ɔsɛ na ɛretrɛtrɛ kɔ. Saa ɔkɔ a nɛɛseni ka ne ho. Ɔde okutakuta nnoɔma no ɛɛ sɛɛt so.
Meboa?
Operation materials.
Operation materials no yɛwɔ nɛɛseni ekuta no. Ɛnna ɛwɔ wo a wokɔyɛ. Ɛnna ɛwɔ finance nso bɛte take sɛ woreyi agu deɛ a sɛ ɛnyɛ sɛ. Mistake bi na aba hɔ na wo bɛ yi agudie a ɛyɛ six million na ɔnso ate receipt a dɛn ɛde ama ama wo nti deɛ ɔte receipt ma wɔ deɛ ɔkuta current set deɛ ɔyi ma wɔ sɛ berɛ aso so ebi abɛyɛ kɔ yɛ ɛne doctor no wɔ dɔma baako a wɔbɔ yɛ no baabi atere deɛ duru no no na atere

Wo ho bɛgu fi baako ne adwaman, adwaman. Ɛnna mmabaa ne mmeranteɛ ne mmaa bi ne mmarima bi ate ahwe adwaman mu a wotu wɔn fo wɔn mfa. Kenka ne mmaa no bi titiriw sɛ ɔbaa tu n'ani siw sɛ soro wɔpɛ wo a, ɔbɛhyɛ aseɛ wɔ ntaade bɔne hyɛ. Nkɔmmɔ bɔne. Nkɔmmɔ ɔhyɛ aseɛ wɔ nkɔmmɔ bɔne. Nkɔmmɔ bɔne bi bi ɔkasa no wɔyɛ ne ne teaa asɛ ne ne no. Yɛyi ato hɔ atwitwi ho apepa ho ka ne siesie so kasa ne kɛtɛnɛ maa no na wɔpepa n'ani atiri de kyerɛ wo sɛ ɛno no amfa no afei ntaade hyɛ baabi a wowɔ no sɛ ataade kora bɛfa kora kafra mu anim pante kora wɔnhyɛ bi tuu so nsi abɛbɔne tuu so a na wɔ hyɛkihyɛki no to guu so wɔgyagya no fo gu abɔnten bɛrima baako nti na saa maa no kora wo tiri anyɛ yie Na sɛ ɔne wo kɔhyia program bi ase na sɛ ɔno baabi a wote no ɔbɛtena wo nkye a, na watena afeesi wo. Ɛhɔ ara na ɔhɛ dɛ lusu no ho na waba n'akura mu ama ɔhwɛ no firii. Hwɛ w'ani adeɛ na ɛsi hɔ sɛ banku yi, woyi w'ayi ne yi, wohwɛ so abue yi, wɔto akyɛ wo. Meboa? Ɛna abarimaa bi nso yɛ n'adwene sɛ ɔbɛkye abaayewa bi a ɛkwan a ɔbɛfa so sɔre ɔbɛkye ne na bɔ adwaman no. Ɛde nsɛm dɛ me, me maame wɔ aburokyire o. Meyɛ yɛo good me ne yɛde ahɛ me nsa mɛhwɛ wo Ɔbɔ mmɔ kwa Bɔ mmɔ kwa Ɔbɔ kɔgye jeans ne mpaboa de hyɛ hyɛnse no ɔde kɔsi ɔbaa pɛ Mebo Yɛbiri ɔbaa no ani so Mebo a Ne waka nsɛm da to ɔbaa no tirim Wahwɛ a ne wahwɛ ne ɔnya wo a Wɔde wo pie no akora a Ne wɔde aduro agu nsam De ama wo w'ani bɛba wo so no Ne wayɛ wo fimfram Mebo a Nti adwama nti ɔbaa yɛayɛ ne wedding Ka wahyɛ noɔ Ɔtumi kra ne kunu sɛ wɔɔkɔ baabi aba Ampa, ɔkɔdi nnansa hɔ, na program ase, ɔkɔnom nsa, n'ani bɛte no, na obi afa no, ɔbaa wonti mmɛka nkyerɛ ne kunu, ɔfa no firi, ɔntua hwee, ɔntua hwee, ne ho akɔdim, obu ɔkɔ adwammaa kanka, adwammaa tantae, na ɔsan ka kyerɛ bɛɛma no, susuiɛ no, ɛyɛ obi dea. Wurade mfa bɔne nkyɛ wo. Adwamanfo a wɔde yɛ mu nipadua wo fi. Enti Onyankopɔn se, Ade a wɔmpɛ bi so behu no yɛ ho. Na obiara nyɛ odwamanfo.
Fei na wɔkɔ akɔyi odwamanfo. Anaa owu ni sɛ Esau a ɔtɔɔ n'abakan gyee aduane koro. Te sɛ Esau a ɔtɔɔ n'aduane de gyee deɛn? Ɔtɔɔ n'abakan de gyee aduane koro. Enti nnɛ sika nti hwɛ baabi a wɔkɔ kɔpue. Sika nti wɔagyae nyamesom, wɔapaw Jesus Christ.
Sika nti na bɛma dada no ara na wafiri ne kunu akyi meboa mmarima no bi wɔ sɛ ɔbaa no bi tumi to kyi wɔn o ɔbaa bi wɔ wɔ sika no ohu sɛ wo woyɛ bɛrima wɔ ani da hɔ na wayɛ ɔbaa ho adeɛ soro woyɛ mistake wɔbɛgye wo ne sika daadaa wawa no asɛn de sika bɛgu fon so meboa sugar mummies no dɛdɛw saa nti obi wɔ no mo so a adwuma a wɔpɛ nti

bɛkasa ne wagye fon no ɛɛ ababaa ɛnɛ wo na aba yi tie wie no wɔ se an ɛyɛ paa wabɔ mmɔden paa na mepɛ sɛ wohyia me hotel ɛwɔ ɛwɔ ha yi sɛ oh saa ka mekɔ because ɔbrɛ siesie me ne wobɛdi nkɔmmɔ bi serious nti wodeɛ mesɛnde sika berɛ no fafa dropping bra nti dropping a ɔsɛnde sika a wɔsɛnde ma as dropping no Ebia wowɔ New Town o, ɛna wokɔ Old Town kwa. Nanso ɛnyɛ nwa nwa sɛ obetumi asɛnde wo hundred series. Nanso ka drop mpo, ebi enu ten series ne boa. Wɔde kye w'adwene. Eti wɔyɛ wo saa wie a, na wate ahwim. Obi kura tumi ka, ee, ɛsɛ manager, manager ne interview na mekɔɛ no, watwe ama me. Na wɔn aka kyerɛ sɛ wo tiri ayɛ yie. Na wadaadaa wɔn na wɔde wɔn ti ka hwe fam. Kum! Adwuma nti, wɔn baabi wɔkɔ akɔ pie. Awurade mfa bɔne nkyɛ wo. Ɛntɔ wo panyin mfa nyɛ aduane. Menni sika akyi mfom wɔ Wura Jesus Christ nkɔbɔ dwaman Ebinom gugu asɔre dɛm ɛne ɛwɔ mpena foɔ Asɔre bi a mese wokɔ bi a wɔ mpena a ɔne nte asɔre dɛm ɔno gyaa saa asɔre no kɔ Nyankopɔn ba wonkɔ bi Ntɔn panyin nso mfa nkwagyeɛ aduane Na ɛnɛ ɛkɔ so Ɛhɔ ne siaa

Ɛnnɛ nkwadaa bebrebe, thirteen years ne ɔbɔ adwaman na ɔmaame hwɛ no kɔgye nkurukyire ne mprɛkyi ma no twenty cedis a na ɛyɛ maame no de. Hwɛ asɛm wɔ Second Corinthians five seventeen to twenty one na ɛyɛ maame no de. Ɛsɛ sɛ wanya asew wo ba ketekete wei na asosɔ no so. Ebedu baabi na wo ba no mmarima no na daa na ne nsu no nyinaa tete na wɔnya ba. Na afei gu ɔpɛ nimuonyam bi bat na abɔ no. Saa fɔn ayɛ sɛ kraman abaten. Saa fɔn ayɛ sɛ kraman abaten a wɔanya aduane pɛpɛ nni a ne mɛn nom no no. Nyanganyanganyanga tantantan. Ɛma yɛ fitaa.
Ɛtu deɛ ɛtu fa me mfa. Na yɛ deɛ wopɛ no bɔ abrabɔ tantan. Awurade hwɛ wo. Bible se sɛn? Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu. Ɛti num nkyɛmu du num. Ti num nkyɛmu edu num. Sorry, fa firi seventeen no, seventeen to twenty one. Nkyɛmu edu nson. Wɔ sɛn? Nkɔ adwene foforɔ atifi asɛm. Yɛnkɔ.
Enti sɛ obi wɔ Kristo mu a. Hyira o! Yɛn a yɛyɛ Akristofoɔ yi, wɔse sɛ yɛba Kristo anim a. Na wɔyɛ abɔdeɛ foforɔ. Yɛayɛ abɔdeɛ foforɔ. Nneɛma dada no atwam.
Enti hyɛ yie tie, Dan Satan tae. Wodane wotu nnipa fo, tu mmaa fo sɛ mmaa monhyɛ trɛsɛ ne nikaa. Sɔfo bi a yɛadwene nyɛ bɛka akyerɛ wo sɛ, yɛwɔ mmaa deɛ wɔ hɔ. Nti w'ataade tantɛ yi a ɛhyɛ wɔ baa yi, wei ɛyɛ ɛyɛ mmaa ataare. Yɛmpa mmarima so kaba so ma wɔn ɛ. Ɛne yɛmpa mmarima so kaba ma yɛn. Ka nokorɛ kyɛ Nyankopɔn ma wobɛnya bonsam asɔfoɔ, bronsam asɔfoɔ bi na yɛ defende. Aduane. Na wodeɛ ma w'ani nna hɔ aduane nti. Ada Owura Yesu Kristo bɛba ne mɛyɛ ɛtɔ so mmienu no, wobɛhu sɛ woayɛ mistake. Why? Nti ɔse sɛ yɛba Kristo mu a. Na wɔyɛ abɔdeɛ foforɔ.
Nka yɛayɛ abɔdeɛ foforɔ. Nneɛma dada no atwam. Ah, ka tete nnoɔma, adwaman, korɔno, nsanom, retɔ fe, retɔ fe, ka twam. Kɔ. Hwɛ.
Hyia. Nneɛma nyinaa yɛ foforɔ.
Akristofoɔ, yɛn mo abrabɔ ne yɛn nnoɔma nyinaa nyɛ foforɔ kama kama kama kama. Kɔ so. Na nnoɔma yi nyinaa firi Onyankopɔn a ɔnam Kristo so apata atwe yɛn afam no ho. Watwe nnipa ayɛ dɛn afam no ho? Na wɔde mpata som ama yɛn no.
Nyankopɔn nam ne Dɔ Ba Jesus Christ so atwe yɛn ayɛ dɛn afam no ho? Nti obi a ɔfam Yesu ho, hwɛ ataade a ɛhyɛ wo hɔ, ɔbaa. Onumfo nyinaa na egu ade fam Yesu no, mesrɛ wo. Sɔ guafiri ho gya nyamesom no. Bɛma hɛde wa yɛ wo tiri ho a wode fam Yesu Kristo ho. Okristo ni a wokɔ asɔre a ka wo fam Yesu ho no hwɛ wo suban. Wo fam Yesu ho wɔ mu ana wode antoa nya ma abu obi dua. Wo fam Yesu ho wɔ mu a sɛ me deɛ yɛ mede Bible no bɛto hɔ me wa ma bɔ ma dua kyerɛ wo. Wo fam Yesu ho ba wɔ gye awareɛ, ogu awareɛ sɛe na wareɛ. Enti ɔnam y'Agyenkwa Yesu Kristo ho nimdeɛ so na y'afam no ho. Enti yɛn a nka yɛfam Yesu ho yi, yɛnya nhwɛyie na wiasefoɔ nhwɛ yɛn nsua yɛn, na ɛnnɛ yɛ nnipa sɛe dodo kɔ so hene. Second Corinthians five verse nineteen. Wɔ se sɛn? Ɛne sɛ. Ɛne sɛ deɛn?
Onyankopɔn wɔ Kristo mu a ɔrepata atwe ewiase afam ne ho. A. Onyankopɔn wɔ soro na wafa ne dɔ ba Jesus Christ so repata. Agye wiasefoɔ, yɛn nyinaa, afiri bɔne mu ama Ne ho. Na Wammu wɔn mfomsoɔ angu wɔn so. Ɛkɔba saa deɛ, sɛ yɛsakyera yɛn deɛ, Ɔmmu yɛn mfomsoɔ nyɛ dɛn? Angu yɛn so koraa. Na Ɔde Mpata Asɛm no asi yɛn mu. Na Owura Yesu Kristo no, Ɔde no bɛyɛ mpata deɛ, na Ɔde no asi yɛn mfimfini sɛ nka Ɔmpata ma yɛn. Enti wayɛ bɔne no bi akyɛ, ɛyɛ gyae. Na Nana Addo abiam sɛ. Drinking bus bɛtumi akɔ yi gyae. Yɛ miam no kura na ɔmo kɔ. Aah yɛ miam kura na ɔmo wia ho kɔyɛ nana ado ma kan ma to ɔmo to na ɔmo wia ho kɔyɛ nti ɛnɛ wa bia mu deɛ nyɛ yize. Yɛwɔ sports bebrebe wɔ hɔ nom a amanfoɔ fa nkorɔfoɔ yere kwa. Ae ae ɔfa nkorɔfoɔ yere kwa ɔmo wɔ wurum wɔ hɔ nti wo kɔ na kɔ no nom nsa no saa na ɔborɔ wani bɛba ho so na abaayɛ ano ɔyɛ wo fimfram ɔmo nso ɔmo ho nni yɛ o anaa wo ho nni anka wo bɛgya wo kunu wɔ fie hɔ akɔ. Na wo ho hia bɛ bank yɛnyɛ ho ade nka hɔ kɔyɛ dɛn yɛka ho bi na yɛbrɛ abrante nka yɛ onyamesum ni mapa saa bea kankan hɔ wo nka wokɔyɛ dɛ hɔ famanfo firii firii wɔnom nsabora mfam no saa na obi nansɛ abɛba bi batena nhyira tv sɛ ɛne wɔne me daade a mahunu sɛ ɛne gye bi bi ɔtete tv soɔ bɛma no adawo ahu gyimi nti gyimi wɔnyɛ gyimi gyimi ntra soɔ a enti wɔnam yɛn Agyenkwa Yesu Kristo so retwe yɛn firi wiase. Enti momma yɛmmɔ abrabɔ kronkron, na ɛnkyɛ na waba. Kɔ so wɔ he? 2 Corinthians five verse twenty. Wɔ sɛn? Enti yɛyɛ abɔfoɔ ma Kristo. Hwɛ o, sɛ yɛhwɛ yɛn ho so yie a, yɛyɛ abɔfoɔ ma Owura Jesus Christ. Ɛte sɛ Onyankopɔn nam yɛn so tu foɔ. Sɛ Onyankopɔn nam yɛn so a yɛde ka nsɛmpa kyerɛ wiase yi.

Ɛna ɛnɛ obi kura tumi kɔ asɔre bi because of adwuma bi a yɛde bɛma no ayɛ nti. Wotumi sɛ asɔre a wɔkɔ yi nkwagyeɛ nim but asɔre no tumi bia adwuma bi nti wankɔ saa asɔre no bia yɛmfa no adwuma nti ne wɔdi mu. Wotumi sɛ nyɛ nkwagyeɛ som so ne wɔdi mu. Binom nim nsɛm bi yiyi wɔn ho ano kwa. Nti yɛmmɔ mmɔden na yɛmmɔ mu brɛ ho ase ne yɛntwe wo. Na asɔre a wogye mu a deɛ woyɛ deɛ ɛtan, wonyɛ nyamesomni. Woka no kɔgye nipa ma ɔsi woi. Because wo preachi na dɔ paa. Ka asu ba asɛm, wobɛnya obi ɔbɛto atia ɔme hɔ a. Kɔsɛ ɛnte saa, wotumi yɛ deɛ ɔpɛ biara. Hwɛ, wodiɛfoɔ abrabɔ to kyakya. Na yɛyere ne abankɛseɛ no ɔwɔ soro ɔhwɛ yɛn. Na ɛnkyɛ no waba.

Ephesians chapter five verse six chapter five verse six ɛkorɔ abrabɔ kronkron ɛno na owura Yesu Kristo hwehwɛ firi yɛ hɔ ɛna obi nya adum kakra bi a na wayɛ ahomasoɔ ɔkasa kora ayɛ sɛm bɔ mpaeɛ a ayɛ sɛm anse Yesu di no kora wɔhunu sɛ ɔsi mmɔ no obi kora tumi ka mede asɔre kora ɛka twi kora menkɔ bi gye borɔfo woso yɛ twini borɔfo so mfa nipa nkɔ heaven mfa nipa nkɔ heaven But deɛ ɔbɛyɛ a ɔbɛka nnipa bɛte aseɛ no. Na awerɛhosɛm bi kora kɔ so wɔ asɔrefie a me a mmerɛ bi mekɔ asɔre bi megyina abɔnten na wɔyɛ youth ahyia ɛna wɔn mmaa panin mmaa mpanimfoɔ no akɔhyia mmemaa ne mmaayaa no na wɔn retu wɔn foɔ ɛfiri maame panin baako no ɔsɔre a mmeranteɛ no ɛne mɛba no mommɔ life na asɔre anya kɔ no ɛma mmeranteɛ ne mɛba mmerɛ mu Life deɛ sɛ gya mentimi nka sɛ mɛmmɔ nkɛyɛ anaa nte saa ba ma ne mfa ne kwan so na baako so asɔre ah, mmeranteɛ no mofa girls no a yɛ a monhwɛ wɔ mo monte ɔma saworam saa asɔredam o solo me se na aberanteɛ abɛbaa baako asɔre han bɔ hɔ biam no a ɔmu ntia na ɔma boys yee na ayɛ debate mmeranteɛ nso ayɛ mu suban ɛna mmeyɛ ntua asɔredam o solo Wɔbɛhyia mmabaa ne mmeranteɛ a kɛse wɔka nyansasɛm kyerɛ wɔn no gyimii gyimii na yɛkyerɛkyerɛ nkwadaa sɛ wofa abaayewa a hwɛ no yie. Wɔsi wɔn ntia, wɔsi mo suban na mmea ntia na wɔtu mmaayewa no fo. Ɛnna mo so a mogogo mo ho na asɔre no eh, moyɛ no saa a nnipa ni bɛka wɔn bɛbam. Ɛnyɛ gyidie asɔre mu. Mese ɛ, gyidie asɔre nyɛ me gyidie asɔre mu ɛne me kɔkɔte. Baabi a nka mɛtu akɔto atwene no, wohu ho ara. Nti na Kristofoɔ kɔhyia a, insɛ sɛ nka yɛka nokorɛsɛm kyerɛ yɛn mma no, ne gyimii anammɔn ne yɛde retete nkwadaa no, wodeɛ ne ne nhyehyɛ hɔ, bɔ mmɔden ara sɛ monyem. Meboa? Anaa so obedi saa? Saa. Ɛwɔ da anaa? Dabi. Anyɛ saa na ɛteɛ? Saa na ɛteɛ. Very good. Nti nɛ ma maame atumi de ne ba ba ya mpo ɛkɔ hospital na yɛ yɛ yɛ inject no paneɛ sɛ bɛɛma ne ne da a ɔnyɛ dɛn? Ɔnyam. Nokwasɛm. Nti JHS ne SS foɔ nkoa nyinaa wɔn ayɛ family planning bebrebee me bo a. Bio. Na mo maa no a mo yɛ family planning no deɛ wo deɛ nsua nyansa ne nkɔ yiyi mfiri hɔ kyɛ sɛ wo kum wo cells. Akomayadeɛ fapem no no. Na bɛɛma deɛ no wo nya firi na bɛɛma no ho nsɛ pɛ no. Bɛrima ho sɛ pɛ na me wu koraa mepɛ, saa na ɔpaa kyerɛ. Na wɔn a na obi akoma yadeɛ anya no, obi mogya aboro soɔ, obi nso na ɔyɛ horontoo, wayɛ kakraka asɛ yɛhu ne baabi, obi nso na ɔyɛ nyanganyanga, nyanganyanga, mɛboa, asɛ yɛakye ne mu nsuo nyinaa ato agu. Na bɛrima deɛ didi. na wɔte hɔ, owia na ɔkɔfa ɔbaa foforɔ. Obi tumi yɛ saa na wayɛ basaa tantantan, barima no mpem pii twintwam twintwam ayɛ sɛ tantantantantan sɛ benken a yɛtu gu awia so a yɛansesa no ntɛm. Awurade ba, enti mo a moayeyɛ family family family planning no, wo maame anwo wo anka bɛba asase so. Awurade se yɛn wo ne yɛn hyɛ asase yi so ma. Ese asɔfoɔ bi yɛ preaching bi tantanta bi sɛ ade bone sɛ deɛ adɔɔso. Wo na wo bɛte Nyankopɔn sɛ adɔɔso? Te sɛ deɛ wo tu ɛyɛ wo tere ɛyɛ. Yɛ bɛto aba yi. Wɔn sɛ Nana Addo ne NDC foɔ wɔn na mu zongo so. Meboa. Zo eh wɔn wo Hɔ na ɔmo kɔ pɛ vote. Hɔ na ɔmo kɔ kɔ pɛ vote. Wo deɛ ɛ ɛ mmra ho asɛm yɛ ntu wo fo. Na yɛ prikyi wo akeka deɛ wo pɛ. Because bebree no yɛ ka nokorɛ kyerɛ ma ɔmo kɔ duru asɔre dɛm a na mo asɔfoɔ no ebinom adwene nyɛ no adane nokorɛ nsɛm no. Awurade nfa bɔne nkyɛ wo. Brɛ ho ase ma wo kunu wate. Bɛɛma wo nso bu wo yere dɔ no. Na ɛyɛ abrabɔ kronkron. Sɛ woanyɛ no saa a ɛbɛyɛ abrabɔ tantan.

na obi amfa nsɛm hunu bi annaadaa wo yes because ɔde obi nto fo paa o mm. yɛnkɔku no yɛnkɔbo no yɛnkɔhyi ɔnom tramɔ yɛnkɔkye abɛba wei nkɔbɔ ne gala mɛboa eh. mepɛ o ma me no ntwe mprante no kakra kɔyɛ aduro kɔku no ɛne ne nya aka wodeɛ wogye me no bɔnnua ku no Wonim bɔ a, bra na menkyerɛ wo bɔ. Sɔlɔ binom yɛ duabɔ expert o. Ebinom yɛ dua mu expert. Woyɛ ɔbɛbɔ mu ofurahyɛ, adeɛ nti ne ofurahyɛ. Abrabɔ kankan nkɔmmɔ bɔne, nkɔmmɔ bɔne. Awurade se menka nkyerɛ obi biara a me yi woretie me sɛ. Mma obiara mfa nsɛmhunu nnaadaa mo. Mma obi mfa nsɛmhunu bi nnaadaa wo. Na saa nneɛma no nti na Nyankopɔn abufuhyeɛ baa asoɔdenmma so. Saa nneɛma no nti na Nyankopɔn abufuhyeɛ baa asoɔdenmma so. Enti mo ne wɔn nni twaka. Enti obi a odufo bɔne, wo ne no nni twaka. Obetumi ka sɛ yentwa nkontompo nto obi so, esi yɛn so no. Nokorɛ. Obetumi hyehyɛ asɛm bi kamakamakama, na me a meyɛ sɔfo a metie yi, na ɔde ato me so. Wo a woretie me yi, na ɔde ato wo so. Wo busuani bi, na ɔde ato wo so. Mɛbɔ a? Ɛyɛ ampa.
Hwɛ yie ɛmu obi ntuu fo bɔne bi ɛfiri ɛnnɛ da yi kura yi. Awarefoɔ mo ntie no yie. Bi bɛtuu fo bɔne, hɛ wo kunu deɛ, da biara baabi ɔne wo no deɛ, abɛba nnipa asem asi no ɔne no rekɔ baa o, nanso ne wɔntee da. Wɔpɛ hɔ akɔhyɛ. Wo nso woagyimi kakra nti ne w'akoma tua so. Bɛrima no firi adwuma mu ba, W'awura, nwura fie ha ansa, twɛn, yi m'ano ansa na woawura fie ha. Na ɔde ntɔkwa rehyia bɛrima no. Mɛbɔ a? Onya botere nkɔmɔ bɔne nkɔmɔ bɔne nti yɛ yɛ very careful with wɔn mu a yɛ ne wɔn tu anamɔn deɛ ɔntu fo pa no twɛ ho firi ne hɔ na saa deɛ no ɛde abufuhyie ba nipa so yɛn kɔ wɔ hene. Ephesians chapter five verse eight. Wɔn sɛn. Esum ne hann. Kɔ.
Na kane na mo yɛ sum. Kane no ne yɛ sum. Na afei deɛ moayɛ hann.
Na afei deɛ yɛasakyera yɛn dea, anaa Owura Yesu Kristo aba bɛwu ama yɛn, ama obi ahunu hann no. Wɔ Awurade mu.
Obi ahunu hann no. Yɛnkɔ. Monnante sɛ hann mma. Enti obiara nnante sɛ hann ba. Ɛfiri sɛ. Ɛfiri sɛ deɛn?
Hann aba da adi.
Hann n'aba no da adi. Papayɔ. Wɔ papayɔ.
Ne tenenee.
Enti obi a ɔnim papayɔ biara no, hann ba da adi wɔ mu. Ɛyɛ nokorɛ.
Obi a ɔbɔ abrabɔ tenenee Hann no ayɛ dɛn? Ada adi. Solo yɛ wɔ papa yɔ ɛne ɔwɔ tenenee. Ɛɛ. Papa yɔ, mekuta adeɛ na mede ama wo. Sa. Wo ho akyere wo na maboa wo. Ɛyɛ papa yɔ. Ɛyɛ papa yɔ. Tenenee abrabɔ, me mmɔ dwaman, menom nsa den. Yes. Meyɛ ɔbaa, menhyehyɛ trouser, nhyehyɛ hyɛ nika. Meyɛ barima, me mmɔ ne bɔne masum. Menkɔ bɔ mɛɛs ne adeɛ aka ho. Meyɛ barima, menkoto ma me yɔnko barima mfa ne barima mɛfa mɛtɔ. Meyɛ ɔbaa nso a lesbian menyɛ bi Me nkwadaa hɔ na meyɛ nko ɔbaa Wɔbere wɔbere me Supi supi nkɔmmɔ bɔne Obi tumi de too tirim eh Wo deɛ wonim nnɛ mmarima aba no Wɔn su ba nyɛ o Wɔfa wo koraa wɔnyɛ bɛyi Wɔnhyɛ wo soro mmoa Eti eh bra na bɛyɛ me yere Me ɔno na ɛyɛ ɔbaa o Ɔbaa na ɔka kyerɛ ne yɔnko paa o Hɛ yɛ deɛ ne yɛ yɛ a awoɔ nim ne afei na adeɛ yɛ bɛkyeɛ ma ɔyam bɛhyehyew sɛ wo period amma mebo a ne ɔde nkɔmɔbɔne wei sɛe wo ɔkɔ da a ne ɔdwene ho sɛ ah deɛ asɛm sii kɛɛ nokorɛ wu ɛnɛ mmɛma yi kora kɔ fɔm kora wonyem kora yɛ nhwɛ wo ah ne ma me nkɔyɛ lesbian ne bi saa woyɛ onyankopɔn tamfoɔ wate nyankopɔn bɛkum ɔbɛpira wɔ wia ketee mmɛma no kora deɛ ɔmo yɛ fo ɔmo to no ɔmo to gu gum ɔnam ano a wabɔ pampas wosusu nyame bɛpira wo Wɔbɛku awia ketee woansakyera w'adwene a Ye wo mmara ho asɛm yɛ ntu fua saa na Nyame bɛyɛ woɔ Nti hwɛ yie na tenenee abrabɔ mmra wo ho Yɛnkɔ wɔ hene. Ɛfiri sɛ hann aba da adi papayɔ. Hann aba ɛda adi wɔ papayɔ ne tenenee. Ne nokorɛ nyinaa mu.
Ɛne nokorɛ wote wiase a fa nokorɛ nante Yɛnkɔ. Na monsɔ deɛ ɛsɔ Awurade ani no yie no nhwɛ. Yɛnyɛ deɛ ɛbɛsɔ Onyankopɔn ani no yie nhwɛ. Na monyɛ esum nnwuma a ɛnso aba no bi. Esum nnwuma, esum nnwuma, korɔnobɔ, korɔnobɔ, nkɔyɛ bi, sum mu nnwuma. Monyɛ esum mu nnwuma a ɛnso aba no bi. Esum mu nnwuma nso aba. Monyɛ bi. Saa berɛ yi, ebi, obi hyehyɛ ne wa. Saa berɛ yi, eh, yɛmfa ha, wei nkɔ ha, wei nkɔ ha. Obi nso kyekyɛ wi, wura. Obi kyekyɛ wi, ah, monom wi na mfiri mo ani so. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo kɔ bɛbɔ mo ani so deɛ ɔbɛka biara mobɛtumi akum no anaa mobɛtumi agye biribi aba. Esum mu nnwuma. Esum mu nnwuma. Saa berɛ obi suso sika wɔ kɔmputa ho a wɔretwe obi sika. Esum mu nnwuma, scammers. Saa berɛ esum mu obi wɔdwane ate eh,

Jeremia kan. Because yɛ tumfo na yɛ Jeremia fo nanti hɔ koro no sɛ yɛ tumfo na afa yɛ aguade ne nyansafoɔ sɛ wo firi wo yere akyi akɔfo ɔbaa foforo wonim nyansa wo firi wo kunu akyi ama bɛrima foforo afa wo wonim nyansa abaayewa yɛ nyɛ wo ho adeɛ hwɛ mɛrima fa afa wɔ Ama w'adwen kura gyɛgɛ. Wobɛnyini na nyɛ papa bim awo. Wɔma twe no saa ma adi trɛ.
Ɛbubu bootu bi mmom biam. Wowu kyinkyim anaa ateɛfo baabi gye sɛ da bi a wososɔ.
Nti woayɛ nhenhenan. Ɛnɛ wohyia mmaayɛ no bi a na wo werɛ ho. Wɔayɛ nwonwonan wɔnam hɔ.
Wohu ne yɛbea sɛ wɔyɛ tuntum kɔkɔɔ sɛ wɔyɛ kɛse otia o. Aban anka wo so awareɛ. Mɛma akɛseɛ te Kurota drivers na ɛfam wo Ebinom pɛ deɛ ɛgyina hɔ pintinn Drivers no nyɛ wo yɛ Awurade mfa bɔne nkyɛ wo
Yɛ tumfo no adeɛ so mfa kɔ Mpanimfoɔ na ɛbu bɛ bi sɛ Wo deɛ to wo pa kɔ na wobɛhyia fa bɛwu bi Yɛ tumfo na wɔmfa Nyankopɔn wo Da koro ɔbɛm na abofoɔ ahyia kwan so Na wobɛhunu deɛ ɔmmɛyɛ woɔ Bɔbɔ aberewa mono Bɔbɔ aberewa by force Enti yɛ ahwɛ Wo wɔ asɔredɛm a. Akwadaa ketewa bi na bɛrima ate sika kɔyɛ ne ho adeɛ. Obi a ho nyɛ fɛ na bɛrima te sika kɔyɛ ne ho adeɛ. Na obi a waso boɔ hwɛ na nka wei deɛ nka wasɛ fata se yɛyɛ ne ho adeɛ ne wɔnyi obi mpo nse ne pɛ. Amanfoɔ twi no kɔndɛm.
Ɛtwi wo kɔndɛm mmoa berɛ na wosua no. Nti yɛtwi kɔndɛm nyina na wo nhyira na ɛpepa. Ehi. meboa bɛɛma wo so retwi amanfoɔ kɔ ndɛpo so ɔde ne ahi meboa bɛdu baabi na prostrate gye yɛde ahoma ato bɛɛma mu ɔdwensɔ ne wakam agyii me maame ei wogya maa yare wo maame na ɛbɛwura w'adeɛ no mu mpia dwensɔ ma ne mpie fa mmɔ abrabɔ papa fa mmɔ abrabɔ papa wae mmerewafoɔ moma mɛma afa moɔ ɛnyɛ nyansadeɛ a monsakyera madwen kɔkorafoɔ a mowe nkwadaa ei Monsakyera na Awurade ba. Nkɔkorɔfoɔ no bi nyɛ.
Bi te asɔre dɛm, wɔnnya abrabɔ kanka wɔn nyinaa ne wɔbɔ bi. Nkɔkorɔfoɔ no bi nyɛ. Bi nyɛ, bi nyɛ. Bi nyɛ, nti Onyankopɔn tu yɛfo sɛ yɛnyɛ deɛ ɔno Awurade wɔ pɛ. Kɔ so, Ɔhene. Ephesians chapter five verse ten. Wɔsɛe.
Monsɔ deɛ ɛsɔ Awurade ani no yie nhwɛ. Yɛnhwɛ deɛ ɛsɔ Awurade ani yie no nhwɛ. Na monyɛ esum nnwuma nso aba no bi. Esum mu nnwuma nso aba no, menkɔ nkɔyɛ bi. Na mmom, Na mmom, monyi ho atɛn. yɛnyi ho atɛn. Wotumi kɔda hɔ na aboa fa wo. Obi nso tumi kɔfa aboa. Ɛɛ. Ɛsɛ o. Mmaa no nso tumi kɔtɔ electric ayi ba. Na wɔde aplɔg no ho. Ɛɛ, wɔaplɔg. Gyibin. Light, wo de wɔbere wɔbere wo ho. Ɛho baabi tia na asɔk ni. Asɔk. Jimi nti.
Na mi Nyankopɔn we wo de bɛhyɛ hɔ na na mama abɔfo no abɛtete ho. Voltage na akɔ. Na akɔ high na nka mama current no kɔ soro. ECG fo sɛ wɔn nim adeɛ wei a nka wɔn ntaa nyɛ ma me. Mmaa na wɔn taa kɔtoto saa nneɛma nka me nim fi wɔn ti mu a na nka wɔn line no Ohia sɛ mo bɛ na nkuma bie voltage no. Pa wɔ na bɛ gyina mu. Pa wɔ na bɛ mu. Ma ɔsoro de ogyina hwi dɛ vugura. Firi nso abɛsua nyansa. Gye nsamfoɔ ne nsɛmhunu na ɛkɔ soɔ. Wonyi obi nka kyerɛ me deɛ mɛka kyerɛ wo. Mɛka nɔkorɛ no akyerɛ obɛyi. Ha yɛwɔ Yɛaba bridge a ɛnyɛ nanse na yɛn nua bɛma hu yɛn a wɔso yɛn asene ne nnipa mmiɛnsa mɛbɔ a nanso yɛtena akyɛ obi a mɛso yɛn asene mfeɛɔ Nyame na abɛso yɛn asene yɛbɛka nokorɛ akyerɛ Nyankopɔn mma mebɛtena ha nyɛ wo sika nti na mewɔ ha o but mo ha sɛ meka nokorɛ akyerɛ Nyankopɔn mma ɔma no nyinaa nka amen enti ɛso mu nnwuma ɛnyɛ bi ne yɛyɛ deɛ bɛsɔ Onyankopɔn twɛdeɛ mpɔn no n'ani yɛnkɔ wɔ he ɛfiri sɛ Ɛfiri sɛ. Nneɛma a wɔhinta yɛ no. Nneɛma bi a wɔbɛhyɛ tokuro mu a wɔbɛyɛ no. A ɛnni wo sɛ wɔbɔ din mpo. A ɛnni wo mpo sɛ wɔbɔ din wɔ wiase fam barima no akuntunu hɔ na wo yɔnko barima ɛfa wo to. Wei deɛ ɛnni wo. Ɛnni wo. Kristoni kɔtwaa loto ɛna ɛdii yɛ na wɔhunu sɛ wɔ ne kan kɛse a w'asɔfoɔ te yɛ bɛtu wo. Nti akwa no mpɛ sɛ wɔbɛtua sika no. Na wɔyɛ ayɛ huhu. Mewa. Ɛnyɛ ɛnni wuo. Wɔn sɛ wɔkɔ nyema baa yɛ abie. Wɔadwane akɔtena Nkan, ɛnyɛ aniwuo. Aban a nka yɛnya wɔ hɔ deɛ. Enti nɛpa kura yi mu, me deɛ gye di asɔre yi mu deɛ ɔba a bɛnya bi, bɛnya pii. Wɔn a wɔyɛ virgins, wɔn te hɔ dinn a wɔn nyɛ mɛma asɛm nyɛ mmaa asɛm. Na me hunu aban yi a wɔkɔ asɔre na wɔ mpena wɔ asɔre dɛm hɔ nom a, dwane, dwane gye wɔ kra nkwa na nkyɛ na owura Yesu Kristo aba. Me nuanom asɔfoɔ, mom yɛnka nokorɛ nkyerɛ asɔre mma. Memenedafo ne Kwasiadafo, mom yɛnka nokorɛ nkyerɛ asɔre mu oo, ntom na wɔn resɛe, wɔn reporɔ, wɔn regu yɛn anim ase, ɛbɛyɛ akra sɛ Nyankopɔn ba no yareɛ yi aba yi, wɔse wɔpɛ virgins ten thousand ama yareɛ yi atu atu a, wokɔ America wohwɛ ɔnya baako koraa, Ghana medeɛ meha menim sɛ mɛnya biribi, kɔso bɛma asɔre dɛm a mɛnya bi wɔ ha ama wo, woso asɔre dɛm menim sɛ ebia wobɛnya bi. Na mmom wɔn nnɔɔso. Solomua, enti sɛ Awurade ba na na ɔso wɔ pɛ virgin de ayɛ ade a, abayɛ wo gu ho anim asɛ ba sɛ wo sakyera w'adwen firi nnɛ da yi kɔ yi na nkwagye asɛm a nokware gyidi asɔre yɛ de ma wɔ wo di so na woyɛ a Awurade bɛyɛ onipadua no foforo wanka amen amen Bible ka sɛ ɔhene Ephesians chapter 5 verse 13 kɔ so na nneɛma no nyinaa nneɛma no nyinaa.

Asɛmpakafo so mo suban te saa no monhwɛ yiye ɛna me deɛ me ne nhyɛ hɔ mɛwaa no wo bɛ waa no sɛ ware nyame mu no ɛɛtan nyɛ wo pɛ na kɔyɛ ne ho adeɛ why ne bi si bi nnoɔma ebi tumi bɔ bi akɔ homa de bi kɔ sukuu saa ebu ka ne sima no afei na Ada no ayi, ntase ntase. Mesini, mesini ne ɔhwɛ nɛsini. Ae, mesini ne ɔhwɛ nɛsini. Owia ne w'agya. Owia ne ɔkyerɛ sɛ wo, wo, wo kafra. W'ayɛ ama, nyɛ wo klaase no no, wo nan ho ayɛ yi. Ɔkɔ akɔfa ne yɔnko nɛsini, anaa ɔkɔfa tikya ni bi. Meboa? Saa. Ebi hwɛ nkurɔfoɔ ma o.
Na awerɛhosɛm ne sɛ wobɛnya ɔbarima bi a waware a wawoɔ, wɔmmɔ ne ma wo ka saa sɛ ne mpena. Hɛ! Ɛnyɛ ma menka nkyerɛ wo sɛ woyɛ gyimifoɔ wɔ awareɛ no a wote aseɛ no ase. Because wei a woyɛ no sɛ yɛ agyimisɛm. Zero project.
One zero project that's correct word wote borɔfo. Zero project wa wo mma paa na wo nfa osika ne hwɛ ɔma na de hiw bi deɛ esu ma se ɛmaa ya na mi tu bufo obi hwɛ ɔsaa nwa no bɔ ho kasaa owi afa nsim na ɛmfefe wɔn tirim ne ehu wɔn sɛ wɔn nna nanam hɔ yi. wogya no so asuro ko bɛkyi.
na wogya na wogya na asuro ko akyi no. wadwintwan ho saa. dwen ho saa. na abayewa kitikiti bi abayewa kitikiti bi ɛte gyekye sini bi ti obi akoma Sixty five years. JHS ni bi te obi a ɔkɔ sukuu ɔkyerɛ adeɛ, nɛɛse ni, dɔkta bi, professor bi, wɔte n'akoma, wɔfrɛ no a, deɛ woyɛ mempɛ o, wobɛku me o, hɛ ni Jimmy bɛtɛ abɛtɛ, papa panin, abranteɛ, ɛdeɛ ada yɛ bi yɛ wɔ, woyɛ a mayɛ ase ni na ɔma connect o, akɔ so atie, wodeɛ mefrɛ na matweetwee no kakra, ma Jimmy sika, na ɔrekɔɔdo, hello, nanso na ɔfrɛ me, asɛm bɛ na aka no saa no, na adamfo kɛkɛ ɛka kyerɛ no sɛ, oh, to, to mu na yɛ panin, gyae. Wofrɛ me asɛm bɛn no na wohu sɛ me wɔ nipam a woyɛ sa woyɛ sa mfrɛ me biem na ɔpɛ oh sɛ ɛhaw a meyɛ sorry wo yere kora wo mpa no akyɛ wo da na akora ketewa na meka kyɛ sɛ agyimi sɛm na ayɛ ase ma yɛ wo ana ɛsɛ gyimi ne babrom ɛbata abɔfra kɔma ho yɛde abaa na ɛdɛ yi ɛwa yɛ pɛne mu deɛ ne yɛtwi w'anim awurade wo nsa kyerɛ yɛn daa ɛnti mesira wo baabraba ɛsɛ na ɛfata Na wokɔ asɔre na yɛ wei mu bia kora deɛ wo kora deɛ wo yare Christofo a yɛ nnoɔma a yɛbobɔ bɔ so nyina bi no wo yare papapapapapa ka kyerɛ o play yɛn kɔ so wɔ hena. Ephesians chapter five verse thirteen. Kɔ. Na nneɛma no nyinaa.
Nneɛma no nyinaa. Sɛ wɔyi ho atɛn a. Yɛyi ho atɛn a.
Hann yi no adi. Hann bɛyi anokorɛ no adi. Ɛfiri sɛ. Ɛfiri sɛ deɛn. Deɛ ɔyi adi nyinaa yɛ hann. Deɛ ɔyi adi nyinaa wɔ Yesu Kristo mu no, ɛyɛ hann. Enti na ɔse. Enti na ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ. Wo a wada nyane. Wɔ bɛ biara a wada no mesrɛ wo na te w'ani. Ne sɔre firi awufoɔ mu. Sɔre firi awufoɔ mu na deɛ ɔyɛ no ɛyɛ awuo nnoɔma. Aane, deɛ ɔyɛ no awuo nnoɔma. Why? Ɛyɛ awuo nnoɔma. Nnoɔma funu na woyɛ.
Nnoɔma funu na ayɛ saa berɛ obi kɔ asieyɛ kɔtena hɔ ɔkɔ kankye. Kɔsosɔ kɛndɛs wɔ. Kɔsosɔ kɛndɛs wɔ.
Wɔn a wɔgye sika fi. Obi. Na ɔma kyerɛ sɛ diw bini. Enti ɔno ani bini no de ɔde ahyɛ fridge mu. Nokwasɛm.
Kyere saa anadwo no asɔre na ɔde pɔ ɔde bɔ paanoo so. Wei. Wei.
Ne energy drink. Ne energy drink na ɔde bɔ so na wohyia no ahomakye a ɔde da ka mu kɔba na mmaa ya ne mmarima ani abere. Anadwo ɔna.
Anadwo ɔna ɛne adwuma na woyɛ. Enti bebrebe de atotɔ tɔ cars na hwehwehwe wɔn sɛɛsɛɛ kwa. Kunkum amanfoɔ. Kunkum amanfoɔ kwa twetwe nkurɔfoɔ mogyaa. Wɔde ɔbaa baeɛ no kɔdaa na wɔde handkerchief apepa ne ho nsuo na wɔde akɔyɛ. Na deɛ ɛyɛ me ya ne sɛ, yɛwɔ asɔfoɔ binom nkwaseafoɔ bi a wɔn nso so yɛ saa na wɔn wɔ bi. Obi koraa n'asɔre hɔ te no na wɔde aduro ahyɛ aseɛ. Wɔde aduro aduro ahyɛ aseɛ. Ebinom nso boaboa nipa no wɔ bɛyɛ sɛ wotwa, bɛyɛ sɛ na wɔn ani afira, bɛyɛ sɛ na wɔfa ɛboro, bɛyɛ sɛ na kuro da anan. Adansekuo mu. Tete Adansekuo mufoɔ. Tete Adansekuo mufoɔ.
Ama na woka nokorɛ kyerɛ Nyankopɔn ma obi mpɛ sɛ ɔbɛgye ɔdie because wɔse yɛn nyinaa yɛ yɛ pɛ. Ɛnka saa asɛm no. Na ɛnyɛ yɛn nyinaa na yɛyɛ pɛ. Me a me preachi wo nim me, me ne me mma wonim yɛn suban sɛdeɛ yɛsi teɛ. Nti tie nokorɛ na yɛka kyerɛ wo no na hwɛ yɛn abrabɔ so yɛ bi. Na Kristo ba bɛkɔ heaven. Ɔman no nyinaa nka amen. Amen. Kɔ so, Ɔhene.
Enti na wɔse. Enti na wɔse. Wo a wɔada no. Obi a wɔada no. Nyane.
Nyane. Na sɔre firi awufoɔ mu.
Sɔre firi awufoɔ mu. Na Kristo no bɛhyerɛn ama wo.
Owura Yesu Kristo no ba bɛhyerɛn ama wo. Kɔ. Enti monhwɛ mo nanteɛ yie. Obiara ne nanteɛ yie. Ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔnnim nyansa.
Ɛnyɛ sɛ obi a ɔnim nyansa.
Ɛnyɛ deɛ ɔka yi. Na mmom deɛn? Sɛ nyansafoɔ. Sɛ nyansafoɔ nante sɛ nyansani. Yes. Anadwo yi woakra wo yere.
Me pie aba me o me tɔ adeɛ station hɔ aba ɔboa ɔkɔ miamia abaya bi nofo abaya no twɛn message hi where are you ɔhyɛ wɔto apampam na wakra ne yere kɔsua me yɛ adeɛ o station ɔbadamfo bi afrɛ me wɔboa Ɔkɔhyɛ abayɛ bi dɛm na ɔkɔ na abayɛ no koraa san twitwi ho gu ne so pia no ase na bebeɛ tseew. Me deɛ me deɛ ne saa kuraseni baa no wɔ hɔ na o o mefrɛ no a mpɛ sɛ ɔbɛba me pakyɛw pie nka nyɛ sɛ mmaa biem na wɔdi wo ku wo yere atɛm ɛɛtɔ wo yere ho na bɛrima yɛ nya abotere kafra wo so yɛ bu adeɛ me mu di adeɛ wonim sɛ wɔwɔ hɔ na abɛfa me kaa no ho woyɛ saa mmaa biem na wapa ne kyɛw Kafra no aba mo no, wo yere kora wo ma mene da, na wafe na no hegye mi ara mo. Kwabrane. Kwabrane mu a. Aden.
Anadwo so obi kɔ kokum tiri hɔ na ne yɔnko bɛma afa no to, ɛyɛ gye mi ara mo mɛboa.
Akorɔmfo a mo wɔ ɔman mu, yɛ tumfo sɛ mo nsa kyerɛ ho den, na ɛnkyɛ ne wɔ Wura Yesu Kristo aba, ɛyɛ korɔno ara mo, anaa ɛnte saa? Wo yɛ ɔhene tuhofo, ɔhemaa tuhofo, assemblyman tuhofo, yɛ deɛ yɛ. Saa bere yi ara so, ɔhene bi nso bɛtɔn asase a wɔde nkaa tɔn. Wɔbɛto asase a ɔde amu wɔ bi. Ɛɛ, wɔyɛ ho nkrataa sɛ. Wɔsan yɛ foforɔ. Saa Sɛ ne. gyaa no koraa, ba bɛtiri sika ma no. Saa. Fa no kɔ serɛ sɛ mfiri hɔ nkɔ. Yɛn nananom de asase ma yɛn na yɛde ma wo sɛ tena so. Yɛmfa nkyɛ wo, me ba. Ɛɛ. Because wɔtɔn ma wo fifty million, ɛna ɛnnɛ, asase no ada hɔnom ara na asutu akɔkɔdu five hundred billion. Ɛɛ. Enti ɔhu sɛ wo fifty no ne five hundred no so, na sikafoɔ yi ba bɛwɛto a, na wɔayɛ paper ama no. Na wɔpɛ sɛ wɔkɔtwa afurum baanu no a. Wɔbɛtwa bi mpa ma wo.
Masa, wo tiri ani akura a wɔmma wo bi. Wɔmma wo. Na wɔka kyerɛ wo sɛ, Mema wo two years atwam. Saa. Awurade reba. Why? Ɛnkyɛ na wosiri frɛ Awurade adwumayɛfoɔ, yɛ mmua wo. Mmɔborɔhunu Agya nyinaa no Nyankopɔn, ɔmfa bɔne nkyɛ yɛn daa. Amen. Enti momma yɛhu yɛn ho so yie. Kɔ so, Ɔhene. Ephesians five fifteen.
Asɛm bɛn na ɛhyɛ hɔ? Asetena pa ho afotuo. Kɔ so. Enti monhwɛ mo nanteɛ yie. Biara ne nanteɛ yie.
Ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔnim nyansa.
Ɛnnante sɛ gyimifoɔ.
Na mmom, na mmom, sɛ anyansafoɔ.
Nante sɛ obi a ɔnim nyansa. Monhwɛ mo adagyeɛ yie.
Hwɛ w'adagyeɛ yie o, Onyamesom foɔ. Efisɛ ɛnnɛ yi yɛ nna bɔne. Nansa yi nna wei, ɛyɛ nna bɔne o. Enti ma ɔba ntena fie. Wɔyɛ ɔdwene sɛ, ɔba akɔda abɔnten, wo ho ahaw a, ɔbɛnyem de aba abɛtɔ wo so. Hwɛ w'adagyeɛ yie. Mo ani nkɔ wo mma ho. Deuteronomy chapter eighteen verse nine. Sɔre, na wɔse, Sɛ wonya du asase a me Nyankopɔn de maa mo no so a, monsua amanaman mu akyiwadeɛ no bi nyɛ dɛn ntɔ. Momma menhunu mo mu obi a ɔma ne ba barima anaa ne ba ba fa gyam. Enti na ne kan bɛbɔ a enti wowo no anhwɛ wo ba a, due. Nya w'adagyeɛ yie. Wai, w'abawarefoɔ, nya adagyeɛ wɔ wo kunu ho, noa aduane ma wo kunu nni, na gya wo ba a Kyekyere fa rice bra, fa indomie bra, maanoa aduane, ɔba kwadwofoɔ w'awadeɛ bɛgu oo tom. Kwankwa de obi baa.
Kwankwa de obi baa.
Wode di pɔlɛtin. Wode di pɔlɛtin mu.
Wɔso mfasoɔ no sɛ.
Mfasoɔ bɛ na wɔso ne na wɔte awadeɛ no ase yɛ dɛn. Ti bɛrima baa na wakyekyere. Modi kɔle ne magi wɔ abɔnten saa ne akoma yadeɛ yi. Meboa. Nokwasɛm.
Wɔma mo nware yɛ didi pɔlɛtin na wɔso ɔba awarefoɔ wɔma okunu didi pɔlɛtin mu. Wɔama mfasoɔ ama awadeɛ no so. Nka mehuri wɔ ɔbaa deɛ Ɛberɛ bi a anka wo kunu bɛdidi abɔnten, wo ne no nko ara na ɛteɛ, ebia monwoe, obiara nni hɔ bi, na ebia wahunu wo mogya ani, na ɛnsɛ sɛ ɔde noa aduane ma barima di, na ebia barima afa kwan bi so ɔntumi annoa watɔ bi aba to bi abrɛ wo, nkaeɛ no, meboa? Because saa berɛ no deɛ ɔbaa wokɔ saa tebea no mu a, yɛ a na ɛnyɛ sɛ wode bɛyɛ aduane bɛma barima bɛdie, nsɔre no bi abue na agu so di, na wodi a mfa yɛ hɔ. Ɛno ne mo mmerɛw yɛ yi a nnɛ obi te asɔre dɛm koraa ne wɔtwe mpena, obi te asɔre dɛm ne wɔboro nnua, obi te asɔre dɛm ne wɔgyaa awareɛ no. Honam mmerɛ, meboa? Honam mmerɛ, yɛ preachi yɛ bɛka nɔkorɛ akyerɛ wo because Awurade ka ho asɛm oo, sɛ ɔba kɔ ne nsɛbuo mu a ɔyɛ ɔwarefoɔ, ɛnkɔ ne ho, ɛne no nkɔ ne ho nkɔyi n'adagya so ne no nkɔda, wakɔ tebea fufuo mu. Nti yɛnhwe yɛn ho so yie na deɛ yɛde rekyerɛkyerɛ mo no yɛnni so na yɛnyɔ. Na wo ho te a wobɛyɛ den wɔ Yesu Kristo anim. Wobɛkɔ mpaabɔ adekyea a, nkwa yere ho, gye sɛ woka sɛ monkɔ mpaabɔ ne deɛ. Yɛtu fo nɛ, Bible ka sɛ wɔhene. Ephesians five seventeen.
Wɔ sɛ. Yei nti monyɛ nnipa a wɔnni adwene.
Nyɛ nnipa a wɔnni adwene. Na mmom. Na mmom. Monyɛ nnipa a wɔhunu adeɛ a ɛyɛ. Monyɛ nnipa adwene wɔ wɔn tirim a wɔdwene papa kɔ so. Mo, na mmom. Na mmom. Monyɛ nnipa a wɔhunu adeɛ a Awurade pɛ yie. Yes, yɛ nnipa a wɔhunu adeɛ a Onyankopɔn pɛ. Kɔ so. Na mommono nsã.
Hwɛ yie na wɔnkɔ nom nsã saa. Ɛfiri sɛ, ɛno deɛ, ɛde sakasaka ba. Mo a mopɛ nsã no, ɛde sakasaka ba. Berɛ no atem adeɛ na ɔde kɔbɔ ne nua. Meboa? Saa.
Tem adeɛ na ɔde kɔbɔ ne nua, na n'akɔnnɔ aba.

Abaayewa kɛse ɔhwɛ no nso yɛ daakye bi wɔbɛwo asɔfoɔ nimdeɛfoɔ no na ne ho gu abɔnten na mmarima nyemanyema no. Abaayewa bi a wontie me bi a mmarima asosɔ no fo kwa, woyɛ gyimifoɔ, sakyera w'adwene. No fo no wɔn dea ɛyɛ ɔma dea. Dabi.
Sɔmi saa sɛ ɛyi sakra mi ntwitwi obi twa obi mmiamia nsaa bobɔ mo to kwa no. Wɔnyɛ woyɛ gyimifoɔ maka kyerɛ wo. Nyame anim no woyɛ gyimifoɔ. Nokorɛsem nante se obi wɔ hɔ a dwene ka kyerɛ wo nnɛ. Maame mpaninfoɔ a moma mmarima afa moɔ nante se obi wɔ hɔ a dwene Bible no ka se ɔhene. Ephesians five eighteen. Ada na wo se kɔ so Ada ma me ma me keka bi nkyerɛ ma nana Maya na ba na soro dodo. Yɛkɔ dwoma ne yɛkɔ yiyi ntaade a ɛbɔ yɛn na yɛapam ama yɛse pue nyinaa pue ama dwaman yɛkɔ so adɛn Wobɛda aba yi nyini wobɛnya kunu pa. Ti ne mo berɛ yi nyɛ nwanwa sɛ mo berɛ yi mo wowɔ ntwɛtwɛdɛ yi. Wurade mfa bɔ ne nkyɛw daa. Amen. Kɔ so ɔhene.
Ephesians 5:18. Wɔ se sɛn. Na mo mmono nsa. Hwɛ yɛn ne wɔnom nsa.
Efiri sɛ ɛno deɛ ɛde sakasaka ba. Ɛde sakasaka ba o. Mo a mo deɛ mo se nsa nyame pɛ no mo mo nkasa asɛm biem ma me nte. Yɛn kɔ so. Ne mmom. Ne mmom.
Monyɛ mma wɔ honhom mu. Obia nyɛ mma wɔ honhom mu. Yiw. Kɔ so.
Momfa sankuo ho nnwom. Yɛmfa sankuo ho nnwom. Ɛne ayɛyie nnwom. Ɛne ayɛyie mu nnwom.
Ɛne honhom mu nnwom. Ɛne honhom mu nnwom. Nkasa nkyerɛkyerɛ mo ho.
Nkasa nkyerɛ yɛn ho yɛn ho.
Meboa. Nkɔtie nnwomfo. Ah, nkɔtie nnwomfo. Ee, nkɔtie nnwomfo. Monhwɛ deɛ adepa akɔhyɛ, akɔhyɛ tokurom. Akɔhyɛ, akɔhyɛ, akɔhyɛ, akɔhyɛ, akɔhyɛ tokurom. Sɛ wo ara.